Natɔ be medo gbe na mi va gbe ŋke ƒe yeava la dzi. Egba medo awu ya menye be ɖe meva politics wɔƒe o vɔ nade nade medi be ma magblɔ. nade paa medi be magblɔ. Nu yi medi be magblɔ nye be mi enye ame ame abe enye megblɔ le nyewo previous video me be me vote na NPP menye be ɖeko me tso koe ame vote na NPP o. Ele gɔme se ɖe. Aha. Teƒe me le le Accra ɖe. Eh, nye kple ɔnu abo ɖewe mi nɔ, mi nɔ godo gbe sia gbe. Aha. Menye gɔme nye be me ŋlɔ abe aƒe o, ao. Menye ya gblɔ me le o. Aha. Teƒe me le ɖe. Teƒe me le nye, nye aƒe. Teƒe yi me le dɔwɔ le. kple ame yiwo me susu be woate ŋu ana national cake miame wòasu mia si ɖe. Woƒe woƒe nuƒoƒo ya ta wɔ abe mete ŋu de afɔ ma. Ele gɔme si nam ɖe. Vɔ makɔ ten minutes ya makɔ de nane gɔme na wòe. Ghana mi le naneke mele nyonyo o. Ele gɔme si ɖe. Zi gbãtɔ yi nye me me vote na NPP ɖe eya nye ƒe yi va yi me. Ya me haɖe ɔnu abɔ ya. Me haɖe ɔnu abɔ ya. Ɔnu abɔ edzako. Kple ɔnu abɔ kenedi edzapɔn. Nyuie eri ame ɖe ya ɔle. Nye kpli wo mi do ago gbe sia gbe. Menye wa dometɔ ɖe ke me na mu asi di kpɔ. Ele gɔme si nam ne. But I believe in the small vision they have. Ele gɔme si nama. Heku fɔ vain. Enye menɔ dɔwɔ le hotel. heku fɔ nɔ anyi hotel ya me nɔ dɔ wɔ le vɔ esrɔ nye benefit ele gɔme si nam de nyewo family wɔ benefit le kufɔ ƒe ƒe game so i was still having that ben, that idea vɔ va se ɖe gbe yi mekpɔ na ɖe ŋtsɔ edzi edzi nyewo dzi tso ewɔ abe ma dɔ mia dzi kura kura kura kura kura o zigbantɔ kple susue nye amelawo ya do magadoe kɔ wɔ video ɖe zi gbãtɔ kple susue nyea míle ghana dukɔ me enuwo mele mía kpa o yovo fiafitɔ yiwo va va wu mía tɔgbewe va fi mía tɔgbewe va fiafu mía tɔgbewe ɖe meɖewo kuna o megakpɔ dziku o nɔ mɔ dzi ne nàdo tom yovo yiwo va fi mía tɔgbewe va fiafuwe va wuwe datuwe Ele gɔme se nam ɖi. Wɔvɔ ya kɔ Biblia kɔ va na mi. Vɔ wawo ya gale abusa me subɔ. Wawo ya gale ɔkɔ tu ɖewo me gale yi le gbɔgbɔ. Miatɔwɔe. Vevesese ya me kɔ le nuƒo. Medo awu ya me be zi gbãtɔ kple susɔ nye ya. Ya ta me le gbɔgbɔ ne mia te ŋu awɔ ɖeka. Ya nye be Duncan William ƒe idea yi wokɔ va. Miate ŋu asɔpɔti ɖe eviawo adɔ mia dzi. ele gɔme se na ma enye enye ŋutɔ nye wo didi ya me kɔ va yi vote vote na npp kpɔ ale yi mi le ghana dukɔ me n'o mele nyonyo fiafitɔ ya wo va fi mia tɔgbewe bla wo kɔ yi 400 years ago vɔ wo be 200 years ago ya yesu kristo va mi kɔe ma kɔ da ɖe akpa dzi 400 years ago wo nya gbalẽ ŋeŋle wo ny- wo nya ŋɔŋɔ wo va fia fu mia tɔgbewe lɔwe kɔ yi ɖe amerika be yewo yina dzra yewo na yewo yina dzadzraƒe O wɔ vɔ gɔ va colonize mi. Mia tɔ wɛ. Me be ne le video ya kpɔ ko tɔ video ne na he nui le edzi. Ele gɔ me se nam de. Ya yovo ya o wɔ ni ya tɔgbi kple mia tɔgbi o vɔ de. Ya o ga tso egbe fe nkeke ya. Egbe fa gbe unke ya. Ne yovo fiafitɔ ma gbɔna de Africa re. Eka ma mia kɔ mia viwo kɔ va yi tri line. Mia kɔ va wɔ line na wɛ. Be no no eh, British pe flag fly. No no America pe flag fly. Míatɔwɛ, gbekagbe Afrika míaƒe susu ava ʋu? Enya biasee lɔ, gbekagbe míaƒe susu ava ʋu? Kpɔ ale Afrika le deti ɖa. Kpɔ amegbetɔ di le ʋume aƒe le zɔzɔ yina ɖe emɔtsɔƒe. Even common bridge, we, our roads are not safe. Emɔdodo mele mía si o. Kpɔ look at the road. Ele gɔmesena nɔe. Look at the road. bridge akpɔ be bridge ɖewo da asi le ŋu ele gɔme si nam de ɖewo da asi le bridge ŋu wɔmele ŋu dɔ wɔ kpɔ ale eŋu tsi gɔta me ɖa and the british man is coming a country that you rule and you could not even take care of it after you rob it from the uh, from the gold you rob it from the slave you rob it from the gold rob it from the sources the resources

21st century, look at the car. A car is stuck, stagnant in a muddy water. How can you be called Ghana? A, a, a disgraceful name. And then they say we should not mega mega blow. Mia gblɔe. Leke wava fi mia tɔgbe ava dzra ɖewɔe ne fiafitɔ mawo gagbɔ Afrika yi.

Wokɔ nɛ le Rwanda ŋutsu ɖe, enyɔnu ɖe, wònɔ naɖewo fia, wòle gbɔgblɔ be dagbea, míaƒe president Akuffo Addo eyi ɖe France va yi lobby some agenda over there. Eya ŋutɔ egblɔ lo be yi makɔ cup ɖe asi o, Ghana tsi wu be wòakɔ cup ɖe asi anɔ mideoku mi nam ga, mine mideoku mia nam ga. You sound very brilliant, you sound, you, MPP sound very, very confident, eh, confidential.

mina gɔme se nam ne mina mi tso na mi wɔ ɖeka ɛhɛn mina mi tso ne mi wɔ ɖeka i regretted this is my first and last i regretted voting for npp seriously magagblɔ agagblɔ agagblɔ ke eya this is the worst disappointed disappointment i've ever seen Brit ŋue kpɔ mi va yi check nu yi dzɔ le you just you, yi ɖe gogo ne va va yi check wickedness done to the Indians by the British ne nakpɔ nu yi wowɔ kpli wo ɖa fiafitɔ ɖeke mesɔ kpli wo adzoblasua ɖeke mesɔ kpli wo ele gɔme se nam ɖe and we will not allow our own people to be guiding them and be protecting them based on what based on what egɔme ɖe yawo le fi ma le mia fi za kple keli egɔme ɖe fiafitɔ yawo tɔgbi míatɔwe megakɔ fe kura o eʋiawo mina mi wɔ ɖeka ahan míabo ŋku biazɔ mina mi wɔ ɖeka míabo ŋku biazɔ mi ma kɔ fe kura o ele gɔme se nam ɖe ele kɔ yɔ ne ɛm le kɔ yɔ na ame yawo ɛɛ le israel tɔwe apartheid policy le south africa ɖe wawe nɔ ameyibɔwo wu wawe lena tu. nɔ ameyibɔwo apartheid policy e woawoe lena ameyibɔwoe woawoe dana to ameyibɔwoe ele gɔme se nam de aha apartheid policy e de woawoe dana ameyibɔwoe fiafitɔ ɖeke me me sɔ kple wo adzobla sosɔ ya mi va le nyinyi kple woe ya dona eh, leke yɔ ne eh, fiafitɔ yawo tɔgbi gbɔna afrika de ya mi dasi le wo ya wo le vava wo le nɔƒe di eh? fifia wova da asi le mosquito ŋu mosquito le le burkina faso woava wu míatɔwɔe eh? woda asi le burkina faso ne eh, nu ya dzɔ le burkina faso kpɔ le woda to amegbetɔ ɖa amegbetɔ wodo kpɔ me ya woda to kakakaka wova na ɖe wuwo da ya me wicked people like that no gblɔ ko ɖe wo be no megagblɔ No gbɔ kodo wobe no mega gbɔ. Fiafitɔ ɖeke me ɖeke me sɔ kpli wo. Ava fia fu mia tɔgbe wo sigbe. No gbɔ kodo wobe no mega gbɔ. Dɔ wa me nye ma wa me wo le India. Ne wo na check India da efu yo fia India tɔwe da. E yo fia mia tɔgbe ya ya fɔ aside. What is coming? Eh?